baya subscribe button nekulike video iri kuti tirambe tichigadziramo chapter 3 kuwa kwomunhu zvino nyoka yakanga ina manomano kupfuura mhuka dzose dzakasikwa najehovha mwari yakati kumukadzi ko chaizvo chaizvo mwari akati hamufaniri kudya muti upi zvawo uri mubundi here mukadzi akati kunyoka tingadya hedu michero inobva mumiti iri mubindu asi mwari akati hamufaniri kudya muchero unobva pamuti uri pakati pebindu uye musaubata kuti murege kufa nyoka ikati kumukadzi
hamungafi zviro kwazvo nekuti mwari anoziva kuti mukaudya mese yenyu yachasvinuka uye muchaita samwari mugoziva zvakanaka nezvakaipa
Mukadzi akati aona kuti muchero womuti wakanga wakanaka kudya uye kuti waifadza meso uye kuti waidikanwa kuti munhu ave neuchenjeri akatora umwe akadya akapawo murume wake akapawo umwe kumurume wake uyo akanga anaye naiye akaudya Ipapo meso avo vose vari vaviri akasvinudzwa, uye vakaziva kuti vakanga vasina kusimira. Saka vakasonanidza mashizha omuonde pamwe chete ndokugadzira nguo. Ipapo murume nomukadzi wake vakanzwa inzwi raJehovha. Mwari paakanga achifamba mubindu kwakutonhorera. Vakavanda pamberi paJehovha Mwari pakati pemiti yemubindu. Asi Jehovha Mwari akadana murume akati, Uripiko? Akapindura akati, Ndanzwa inzwi renyu mubindu, uye ndatya kuti ndanga ndisina kusimira, saka ndavanda.
Uye iye akati, Ndiani akuudza kuti hauna kusimira? Wadya kani muti wandakakurayira kuti urege kudya?
Murume akati. Mukadzi wamakandipa kuno kuti ave neni ndiye andipa mumwe muchero womuti uye ini ndikadya. Ipapo Jehovha Mwari akati kumukadzi. Chiiko ichi chawaita? Mukadzi akati. Nyoka yandinyengera ndikadya. Saka Jehovha Mwari akati kunyoka. no. Kuti waita izvi watukwa kupfuura zvipfuwo zvose kupfuura mhuka dzose dzesango uchafamba nedumbu rako uye uchadya guruva mazuva ose upenyu hwako uye ndichaisa ruvengo pakati pako nomukadzi uye pakati porudzi rwako nerudzi rwemukadzi achapwanya musoro wako uye iwe ucharuma chitsitsino chake
mukadzi akati

umu kushanda kunorwadza uchadya zvibereko zvaro mazuva ose oupenyu hwako richakuberekera minzwa norukato uye uchadya miriwo yomusango neziya rechiso chako uchadya zvokudya zvako kusvikira wadzokera muguruva sezvo wakatorwa kwariri nokuti uri guruva kuguruva uchadzokera
uye adhamu akatumidza mukadzi wake kuti eva nokuti aizova mai vevapenyu vose. Jehovha Mwari akaitira Adhamu nomukadzi wake nguo dzamatehwe uye akavafukidza. Uye Jehovha Mwari akati,

munhu ava somumwe wedu anoziva zvakanaka nezvakaipa haafanirwi kutenderwa kutambanudza ruoko rwake kuti atorewo zvinobva pamuti woupenyu uye kuti azvidye akazorarama nokusingaperi
saka jehovha mwari akamudzinga mubindu reEdeni kuti arime ivhu raakatorwa kwariri. Mushure mekunge adzinga munhu, akaisa makerabhu kurutivi rwokumabvazuva kwebindu reEdeni nomunondo unopfuta uye, achi, uye uchivheyeswa mberi neshure kuti urinde nzira inoenda kumuti woupenyu.